Erokamano nyinyi jawinjo mara kaka watime pile e chiro ni endi mar ng'e jathumbe magi kawuono ni endi ni odiochieng' machielo ma bende ayudo wendo mara e studio kaendi ma bende ageno ni wabiro go kode mbaka eh, mondo oyangnwa mathoth kotenore gi tijeno endi motimo machiegni. Eh, gi nyingi in ng'awa? Mm, gi nyinga an iluonga ni Frederick Otieno Opiyo. An ajaoge Nyauholo. Ugenya.
Ah, Mm. kamoro miluongo ni Ugana. Mm, Uganda.
Ugana Umbonge.
Mm. To gie sani an Nairobi ka. Sani endi go touch Nairobi kaendi. Eh, to gi nyinga mong'ere Mhm. en ah, mang'era go ahinya. Mhm. Ang'era ka Kido Basil. Kido Basil.
Eh, Kido Basil.
Mhm. KID. KID.
O o- KID Mhm. OBA Mhm. SWIL Kido Basel. Kido, Kido Basel.
Erokamano ahinya Kido Basel. Ok ang'eyo ni eh, gie kinde ni endi ibiro kaendi motelo ne waloso kanyo endi ma bende yangona ni in gi lony mararieya e weche gieki mag eh, producing. Ok ang'eyo ni maendi en tich mane chako karang'o. Mm,
bedo producer en, en passion mara eh, itime kwa kuom chunyi in iwuon Eh, ya ing'e ni nitie gima ingo gi passion Mm, koro kachako ok chon an ok nang'e ok nang'e weche thum chon nikia weche thum nakia weche thum nang'eyo mpira weche mag opira gi eki adhula nang'eyo mpira adhula Ah. na natugo adhula kendo namako gol Oh, Jatungu namba achiel. namba achiel Mm. na bere ahinya Erokamano. koro weche thum ang'iyo katiyo ko form four. Kitiyo kod apar kod ariyo. Eh, sama asetieko form four, Mhm. koro kadonje street Mhm. adonjo koro eh, society Mm. to achako fwenyo na anyalo ndiko wende gi nyimbo. koro i wrote my first song Indiko wendi mokwongo. Eh,

idhi record koro ichoko chir igolo Mm. chir moro mane in godo e sama i- i-perform live chande Mm. koro idhi wacho ni wadhi a record thum ni endi Yes. Mhm. Koro adhi e studio mar uh, bwana niluonge ni Gift Ojei. gift ojei ojei apanoro na yango E, idhi e studio mare kasto itimo werne ni endi koro iwere orali Eh, koro igole ndiko ikele koro adwa nakele. Mm. Koro kanyo sifa moro ne kidagi gi kiluongo ni kefa maka gudu. Kefa. Eh, yimbo kucha.
Mm. Koro tu dagi gi gi tadi atemo wer. Mm -hmm. Uh, noko pedo wer kona na macha. Mm -hmm. Koro nakawer maber, mm -hmm. beno noko bet mamit. Mm -hmm. Mama achunyo to producer be chunyo full go mawer ago. Okay, gole japiny japiny ok winjo thum ni endi. Onge ng'ama nowinjo thum ni. Ingise igole tiwinje in iwuon, mm. tiwinjo ka bende ok ochomo yo To mm. producer be chako nego chunyi. Uh, be producer be ok nohere. Uh.
Koro abe chunya otho. Uh -huh. Koro abedo ndalo moko matin. Mm. To abiro Nairobi. Donjo e buore ka abiro buore ka.
Mm. Koro ka biro buore na biro puonjore tich. Ibiro jua kali ni jua kali ma koro na puonjore mechanic. Mm. Koro puonja mechanic koro uh, being koro na donjo Nairobi then from the experience na Nigeria day. Mm. Na be exposed. idonjo ka iromo gi jomoko ariyo adek ichako ng'eri matin Eh, abedo exposed Mhm.
koro achako gombo lifestyle mar musicians koro ineno ka gita duogo kuomi kendo dho ni noseya Ose, ah, but Ichako koro odu- duogo. eh, oduogo Aha. koro apuonjore apuonjora mechanic Mhm. but aneno ka chunya koro hero thum sana chunyi dok e weche mag thum Mm, mano nan gashie mm, koro adagi nerana moro mhm. koro nerana ni awuok kadhi puonjora tich kaduogo koro nomiyaga pesa moro matin Yeah, omi minyalo makori go. Man- eh, manyalo chamo lunch 50 bob moro ka day. Yeah. koro 50 bob nani komiya takane Mm. ok ati kode Ok iti kode oyelo yela. Ah, ah. Ide adi akawo matin. adiye koro ayie nindo ayie riyo kech kucha duok kaduogo to nyaka nya chiemo koro 50 bob nano Kamano. nade ade odiochieng' gotieko en akade taduogo chiemo gotieno Mm. then from there atudora gi boy na moro iluongo ni Iluongo ni?
Harry Niesta. Harry Niesta. Mm.
Mhm. Koro en ema norwaka e thum. Koro ka yutiri e thum koro. Eh, actually before meeting Harry Niesta, mm -hmm. there was an event, nitie yeah. event moro e kanisa moro Nairobi ka. Yeah. Eh, gig moko ma ginani gig talent show. Koro aneno ka gi post giloso posters ni Ekodida ne dhi ne dhi bedo judge. Ekodida dhi bedo judge.
Eh, then by that time mm -hmm. Ekodida ne ng'at ma neno hit sana gospel. Kabisa. Kwa chako gombo na bado ni participate. Hivi joka gini hey.
Eh. ma kimo de donje kanyo in be. Eh, koro ka wo kwa chero gi pesa na matini mana kuno cha. Mhm. Mm Awacho na dwa dhi record. Bra bicha bicha. Mm.
Mm. Mm-hmm. No yudo ho assist e goro mon mare for day. Kamano.
Awacho ni pesa nani. Mm -hmm. Adwa de go. arekod amanyo studio Idhi record wendi mane wewe ochako so wer machielo. koro mata ndiko koro mor Oh, ichak indiko wer machielo. eh koro awacho ni adwa ndiko uh, uh, ne gichiwo theme mar song eh Mm. theme mar song ne wacho ni uh, this life is worth living this life is worth living eh, mano ne thoro mar wach mane thoro mar wach like mane mane message mane gidwaro mane gidwaro kanyo eh. mm. koro ne koro uh, compose song mhm. gi idea kamano then awacho ni wamany ng'ama nyalo produce na song e maber mm. mondo at least adhige competition kik adhi adhia kaka last time nabedo disappointed andika andika mm. nakwanyo beat tadhigo kucha koro nadwaro ni mondo at least abedi kata gi beat moro kadhi kacha to Ber. Odonjre gi thum. Eh, music. Mm.
Koro ka dhi tero gi bono moro ni SP. SP. Eh, koro SP ni omiya beat. Mhm. Ma jomoko ne ne oloso ne jomoko to tamo wer. Eh, koro Koro, cha- eh. okwanyo ni omiyi. Eh, koro anto ka donje beat cha. To Kumbe the donjore. beat was my vibe.
Donjore kamano.
Eh. Chako wendi cha. Koro a- awer koro andiko wer manyien. Mhm. Koro wendno now they need no need to cry cause this life is worth living. no need to cry because this life is worth living worth living eh kelu elu wo thoro mar wach joka ne dwaro yes mondo ilos wendi moro wangi dhi moro gi moro dhi moro gi go uh-huh.
koro akaka wo wach ma gini acha mm. ema loso go wendi loso go wendi koro mane ma dhi andiko ne gigo wer mm-hmm. then adhi a participate idhi idhi koro event eh, won mm. idhi a nyasi no gi wendi cha me isende ko kendo isegolo kamano koro by bad luck maka gi kacha mm-hmm. no ka perform Idhi loso wer mokawi nyaka pesa ni mar para abich abich mane timo matin tin cha. Eh, eh. Kasto o- o- otielo mogik ok idhi miwero wer. ok nawer niko kachiel maka gi kacha yudo ji ne ng'eny Ji ne ng'eny. alafu ing'eny kinde cha Mhm. ka repok iwere kamoro michiegni ni to You understand eh? Eh, ka on kaunga ngamo ngei. Ngaonge ngamo ngei.
Mm. To bende nitie kaka gi gi gina ne. Koro a- an kaka chane pod akiara. Onge ngamo ngei.
Then awendo Nairobi oka aonge kata mano siepe ga mang'eny manyalo gina ne go mong'eya jo. Nadhi kenda ng'ata achiel. Okonyi kanyo endi. Eh, nan ng'ata achiel. Mm.
Koro at the same time ane mane ane artist ane everything. Kamano.

emane koro kadhi Mhm. to gifwenyo nani gi lony marahia e weche thum Gin ma gidhi gifwenyoni Eh, ni koro weche thum kae ni samoro in gi were moro. eh, Mm. gifwenyo Mhm. ni e thum kae Mhm. an gi lony mo- mang'eny ang'e mang'eny Kamano. to ema nakia koro Mm. na apu- apuonjora tich mar mechanic cha Yeah. To ka kocha ochwakore, Mm, to tiduogo aseringo kode. aduogo e studio. Kocha ochwakore matin, ti- ipisori matin in kode. Yes. Mm. Koro osiepna ni nodhi ofwenyo ni ang'e ndiko wer. Ing'e ndiko. Eh, Ndiko wer mindiko. mindiko ne ji, mindiko ne. Eh, Ong'eyo ni ang'e, odhi ofwenyo ni andiko wende mabeyo kendo wende man gi vibe. kabisa. Alafu nowero gospel that time. Mm. Wende Nyasaye. Eh, eh. Mm. Alafu nowero mag vijana gi. Mm. Koro fwenyo na ng'endi ko gospel bongo maber. Mhm. Koro nokawa. En owuon koro kawi. Eh, ne en kijana matin, Mm. but Nyasaye noyie yani lweto dhano koro Kamano. en Nyasaye noyawne chon. Koro noyudo yawo studio mare. Mm, osebedo gi studio ne en Wuon owuon. mare owuon. Mm.
Koro kanyo ne en gi producer. Ne en producer ne, Mhm. producer ne masani, producer ne en producer Bahati.
Producer ne mane dhi yudo diere no mm. sani en producer mar Bahati Bahati official producer mar Bahati.
Yeah.
Mm -hmm. And we go to hits mang'eny sana. Koro by that time, yeah, koro producer mm -hmm. nofwenyo na eto koro bwana ni nofwenyo na ng'endi ko wer, but producer ni ema nofwenyo na ng'eyo wer. ing'e wer be eh. ofwenyo ni ng'ano ofwenyo ni ing'e ndiko wer bwana uh, Won Studio Won Studio ofwenyo ni ing'e ndiko wer but producer producer ma sani tiyo gi bahati ofwenyo ni ing'e wer koro ka producer no fwenyo na ng'e wer koro chako tiyo koda koro tiyo kodi utiyo kanyakla eh ochako okela machiegni mm -mm. koro sama odwa timo backup yeah kata ka jathum moro biro wer to luongo mana kido in kanye Mm. bitim na backup e wendini to ka natimo to wuok maber ama kido bwana an gi jathum moro kobiro ndiko ok ibi winja ni kaka oweri guide nano Yeah, yeah. Koro Koro- ichalo ng'ama chiwo kanyo endi ler. lere kata Mm. kon- ko music conductor Yeah. you know, koro na direct nanyise ni koro ma kiketo kadhi bet maber ma kigolo kitimo kama to wuok Ler maber. maber. Koro abe aneno ka koro interest mara ochako grow e music production. Koro nyiso niya, i- i- interest ni koro samoro wuok e weche mag wer, koro Koro- obiro e weche mag ndiko gi Eh. konyo jower. Eh, koro aduogo alokora jakony joma wer gi. Mm. Like awer meka Mhm. kata ka wero meka to giwinjo kendo giwacho ni hey iwer maber. Mm. Then sama but giyudo ni an gi other added things Okay. apart from just singing. Yeah, yeah. Yeah, koro mane koro Bwana Cham, koro en sama odwa ndiko wer to iyudo komanya. In kanye ba bikonya ndiko adwa ndiko wer moro. An gi idea ma kama. Mm. An adwa no oboge kama. Kamano. An gi weche bila gi adwa ndiko to to me weche bila gi. Mm. Koro eh, ng'ena en en mluya to an an jaluo Yeah. to andiko kiluya. Indiko kiluya.
Eh, To kiluya ni somo. ok asome.
Aha. Ah ah. Omiya mana Puonjori. oh, omiya mana weche. Okay, kidogo Mhm. matin mm, Kiluya ok tekna ahinya nikech ah, miyo- miyo- miyo monyuola en ng'at ma nus Mluya, nus Jaluo.
Koro nyiso ni nichako bedo gi samoro rembo luya matin kuomi. Matin. Koro nanyalo interact gi i- Kiluya. Okay. Koro omiya weche, Mhm. ah, al- aloko weche.

lonyo mara gi studio obedo machiegni kabisa nikech koro Mhm. ae kinde noyudo ka tich bedo ok chien kama nadhi puonjora cha ng'ama nadhi puonjora tich omaki Ng'ama ne dhi puonje nero mane dago chande. a a koro ng'ama ne puonja tich Oh, ng'ama ne puonji tich. Eh. Ne okelo mi ng'ato, koro Mm. ng'a puonji ni ochako dhi ma en omanye. omake Mhm. koro en en ok onyal puonja kendo Mm, Koro ng'isi ni weche mag tich bodhi koro ochuro. weche mag tich gi koro be pod nigi kisukusuku Mm. koro kanyo ema nadhi akawo advantage koro s- Anang'enye studio ilo ka sama rach kaka ne studio ka rach kaka ne studio. Mm. Samoro be giluonga wan be studio. Mhm. Koro producer Mesesi. Mesesi. Ah, Mhm. ayo Mesesi, Mesesi emo builder. En e ng'ama inyalo wacho ni ogoli piny kata bende idongo kuome. Eh, kaka producer Mhm. Mesesi nong'isa gik mang'eny. Ama be kata koro kok nong'isa Mhm. nalan gik mang'eny kuome. kata obedo ni nokogo kodi mbaka mumis achiel lakini nitie mane somo ka utiyo kode mm. mm. sama nene utiyo ne iyudo ka ng'eny ne an kode e studio mm. sama jathum wer to oseluonga onyisa ni baba nyisna ng'ani kaka uh, direct nago mm. wadwa ndiko wer maka maka miyudo seche moko wan gi session otieno mangima koro sechegi mm -hmm. en sama otimo mhm. to an ang'iyono ogolo gicha kanyo in tije ma tich ng'iyo mm. mondo idhi kete tim ka sama seche maonge ma koro ango onge mm.
koro aneno ka ba mak gik moko ma sama koro kata koro iyudo kogone ng'ato thum mm. kagise ni bwana gimoro ni golo kama kama to gino ni igoye to nomit kabisa kabisa koro kiket ne nyaka ng'ani gino but koro ikete mna mopogore matin kamano talk over into my idea to uriwogi to oriwo to gibedo achiel yes to dhi wuok maber Owuok kaka thum odwaro maber kaka idware koro mano e kaka ne donje weche mag koro producer achako bedo producer Ehe.
To lekni mar bedo jawer cha. Koro lekna cha uh -huh. nikech an jathum podi uh mhm. -huh. bedo producer no podi nyalo wera wera. Uh mhm. -huh. Koro wera wer ka mhm. ma gotieno sama waonge client uh -huh. wan gi mesesi wawer. Wer. Watimo covers, warango ang'o ma trend wawerie. Uh -huh. Yeah, we did a song for Jackie Madibe actually Jackie ne trend during that time. Uh -huh. Wan gi mesesi wandiko wer mo trend kabisa.

Ayo mesesi. Ayo mesesi en puoch gi pak ahinya nikech eh, rawerani wacho ni ma samoro o- oyudo eh, tiegruok mang'eny kowuok e tiende eh, kowuok e tiendi kanyo endi. Mm. Gie kindeni endi Mm. itiyo gi studio mane? Uh, gie sani to an assistant producer In assistant producer Barikiwa Studios. Barikiwa Studio. Ah. Barikiwa Studio uh, ni bore Nairobi kaendi. Mm. Ok ang'eyo ni kinde moro nalimo moro e piny Kisumu. Ok ang'eyo ni en achiel koso Barikiwa. Kawinjo Barikiwa ma Nairobi samoro management e pogore gi ma Kisumu. Oh, Barikiwa en achiel. Oh, en achiel. Ma Barikiwa en achiel ne en Kisumu. Mm -hmm.
Ne en Kisumu. ne en Kisumu Mm.
but gie sani Mhm. to oduoke CBD Sibini Nairobi. eh, mondo obed eh, e center E center ne ng'ata ng'ata. ng'ata ng'ata koro makata jok ma dwa record gi Barikiwa from uh, mo Kisumu nini gibiro mana Nairobi ka Ibiro ma Nairobi kae. eh, em office sani nitie ema ogolo negi e wendegi go eki nikech an ah, bende pok abudho ahinya e industry mar eh, wechegi eki mag fwambo kod keyo mm. asebedo ka winjo ka jathum moro amora mogolo thum kodu tiwinjo ka nitie background sound wacho ni Barikiwa Studio. Eh. Koro uh, kawuono ni endi amor ahinya karomo gi Baswil ma bende en achiel kuom jogo eki matiyo Barikiwa Studio to ok otiyo atiya to en jago ni endi ma bende wachore ni en gi lony mariya e weche gike mag ndiko wer kendo bende samoro ok onyal mana ndiko to onyalo mana werogi bende giwuogi e audio

Ok, gie sani Mhm. jatenda ma en wuod Phoebe ah, en gi chenro makare Mm. mar temo o- otemo kabisa kaka dokonya jothumbe ma eka biro Yeah. kopi yudo ka Barikiwa en studio man Yeah. uh, in East and Central Africa Mhm. Barikiwa is the biggest uh, studio nikech ohangla te Mangala te owuok kuome. ng'enyne ohangla wuok Barikiwa ng'enyne nyiso ni atamalo maduong' Maduong'. mar ojo wangla okalo actually jothumbe madongo te Mm. gocho kanye barikiwa Barikiwa. then gibiro gi pressure Mhm. at the same time Mhm. then wan kod jothumbewa matindo gi be ma Mm. koro mbi mar jothumbe madongo ka ywayo Mm. koro emomiyo be ineno ka an ka iluonga na assistant producer Assistant producer. oluonga mondo abed machiegni kanyo Mhm. mondo akony achiel ariyo matin ma- ma- madibede Mm. ma ok onyal Koro ngiso ni wuod Phoebe e boss ni to inilowe. Eh, ah, en e jatenda. En e jatendi. Eh, at the same time, mhm. puonj be pod opuonja tich ma. Pod opuonji nikech en samoro en gi lony mwewi. Eh, lony ne ni malo nikech an ka kirango eh, eh lony mara mm -hmm. apuonjora production yeah. e field mar bongo kod uh, afrobeat yeah.

Pod ilang'? Ah, gik mang'eny Gik sana mang'eny. en gima ng'eny sana mo ng'ato ng'ato ok nyal miyi oko kanyo so Erokamano ahinya. i want to appreciate him for this opportunity opportunity momiya no Mm. it's uh, worth applauding erokamano ahinya ne puoch gi pak ne wuod ofima bende eh, basil wacho ni bende eh, osegole kama bor kendo bende pod opuonjore omiye kanyo endi pap manono ma bende pod oyude tiegruok e wechego eki mag ndiko wer kaachiel bende gi wer owuon Eh, kabro medo paro kanyindi wuod fibi en producer to en jawer nyiso ni udhi kanyakla nikech in bende in producer to in jawer mhm. ayudo okay. koro gie sani uh -huh. to wer ne wachungo wer ne uchungo wer achungo uh -huh. an sani wer manyalo wer uh mhm. -huh. anyalo wer ne ng'ato baka

Yot kabisa nikech uh, studio ibiro ga point. Oh, i- ibiro ka appointment.
Yes. Ok nyal chiyo chiyo ni ana John Junior. Asemolo barakiwa dana gol wewe. Ah, ah, Mm. studio ibiro kod appointment. Momiyo ibiro ga appointment en Yeah. ni tije nitie mang'eny. Tije ng'eny. Iyi mibiro record kawuono ni Mhm. nitie ng'ama nyo record nyoro. Kamano.
To koro emomiyo iyudo ka seche moko jothum iwinjo ka ywak ni obarikiwa delay o Mm. barikiwa ok delay. Iyudo ipenjo onego bed ni bet piny ipenjo niya sama nya record mm -hmm. jadi manyo ose record itoka kamano nikech ok wanyal golo wedi mokwongo mm -hmm. to nitie ng'at moro mane no record kata mana dweche moko chien kucha mm, obe obe eh, obe ka nobiro uh -huh. to noyudo ka jomoko noserekod koro matiende ni obe jomoko dile odileye koro nyiso ni weche mag line kuom recording ema samoro nyalo miyo wach ni delay nitie ema mano e gima nyalo kelo delay iyudo ka line nitie wendene an kacha cha Mhm. wende nitie ma kata moko Mm. ginyalo romo wende elfu achiel gi wiye Mapok ogol.
mapodi to midwa nowuogi To wegi ging'eny. dwaro eh, wegi Ging'eny. ji Koro- dwaro koro- Koro onyiso ni mae chandruok ma un go moloyo chandruoge te. mane chandruok maduong' manitie Mm. koro ji osehero batiwa nikop tich maber tich maber to koro tich maberno koro se- iyudo ka complain mawinjo ka ng'eny oko en ni barikiwa delay gi songs ok ni barikiwa delay gi ji ema ng'e kiu eh, kiwe mani kiu bor eh, makata mana bank iwuon kidhi Mm. ni jopo kacha nyakiriedi ok ani complain ni jo bank dhi mos ibo wacho ni line bor Erokamano.
Eh. Wach mogik miwe godo bende jogo eki malimo Barikiwa, jowinjo kaachiel gi jothum inyalo nyisogi ang'o kokalo kuom eh, Barikiwa Studio? An anyisogi mana ni erokamano Mm. kuom rwaka e field maru mar ah, gospel music, gospel eh, Yeah, en gospel. Mhm. Nikech Barikiwa deal gi gospel and uh, ohangla. Mm. Koro kuom rwaka- jo ohangla morwaka field agonu erokamano. Mm. Jo injili mabe orwaka Erokamano. agonu erokamano. Mm. Then uh, tena kendo makendo makende Yeah. ago puoch ma- gi pakni Osiepa moluongo na Aongo Boda Wendo. Aongo Boda Wendo.
Shout out ji.
Erokamano ahinya, erokamano jawinjo mara kaka watime kaendi pile kod pile. En kaka nyalo tudore gi Barikiwa Studio? Inyalo tudore gi Barikiwa Studio through my phone number or you can call World Feed. Uh, ah, World Feed nicheki kidogo. Mm -hmm. Nyalo mi namba mar studio, namba mar office. Mm -hmm. Namba mar office. Namba mar office okamako. Yeah.
abiro kete screen kanyo endi mondo inene jago nimedo mondo bende ogol thum gi Barikiwa kata mana idwa ni tim weche gi Barikiwa mondo iyud kinde mari imol Barikiwa tim ni kanyo endi gigo eki mabeyo ama inyalo gocho na an direct mm -hmm. e sima chwal gi namba ni e namba mara nono abiriyo mm -hmm. prang'wen abich mm -hmm. um, prochiko gabiriyo mm -hmm. Prabiriyo gochiko. Prabiriyo gochiko. Praboro gariyo. Praboro gariyo. Prabich gabich. Prabich kod abich mane iluongo ni Baswil Weyni ne bende tiyo kanyo gi machiegni gi Barikiwa eh, Studio. Yeah. Kaka watime pile wuok tich ka wuok tich akelo ni chino ni endi mar ng'e jothumbe magi. Tudri koda tielo machielo chieng' wuok tich manyien mondo wayang mathoth ne jothumbe ma pacho kaendi. Ka kamano endi ok Nyasaye ma jang'wono omed umu kotimo gimiluongo ni subscription ne bende channel ni endi mar Ajwang'.